Миһорбан һәм Мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөек Ислам тәгълиматына багышланган дини, милли вә иҗтимагый тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез.
Әссәләмәгаләйкүм, газиз имандашлар! Без янәдән сезне Балкыш программасында сәламлибез. Бүген
сезләргә Җан җылылыгы өчен. Бер шагыйрь икенче шагыйрь хакында болай дигән, Син сандугач, әллә милләт бакчасына кунган былбылмы дигәннәр. Димәк, бүген шагыйрь йөрәкле, кабилият иясе булган дин кардәшебез, милләттәшебез хакында сүз барачак. Әлбәттә, һәр иҗатчы халык күңеленә үзенең бер генә җыры белән булса да, бер генә шигыре белән булса да кереп калырга омтыла. Безнең бүгенге кунагыбыз, Рабит Фәтхи. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген студиябез кунагы, Бик күп популяр җырлар авторы, шагыйрь, язучы, тарихчы, галим Рабит Ихсан улы Фәтхи. Сез аны инде бик күп шигырьләре, китаплары аша да, җырлары аша да яхшы беләсез. Шулай да сүзне Рабитның үзенә бирик әле. Рабит, телевизор караучыларны үзең белән ныграк итеп таныштырып үтә әле. Исәнмесез, хәерле телевизор караучылар. Мин хәрби кешенең һәм укытучы гаиләсендә тудым инде. Белем буенча тарихчымын, аспирантурада укыдым. Соңы өч балам бар. Шул инде кыскача әйткәндә. Рабит, э, син кайда тудың һәм менә синең инде үзеңнең кайсы җирлекне, кайсы районны үзеңнең ватаның дип исәплисең? Мин болай, әткәй хәрби кеше булгач инде офицер Булгач, гел теге ил буйлап йөрдек инде. Болай тудым мин. Коми ССРның башкаласында Сыктывкар дигән шәһәрдә инде. Ә болай анда өч ай шул Сыктывкарда, бәлки, нәни чагым үтте инде. Ә җиде яшькә чаклы мин үзебезнең Башкортстаныбызда үстем инде, Тәтешле районында, Шулган авылында инде. Шуңарга мин теге үземне Шулган егете дип исәплим инде. Урта мәктәптә син Уфада укыдың инде. Уфа егете булдың. Ай, ай, ай, ай. Уфа егете булып та ничек син менә татар телен саклап калдың? Гадәттә бит инде Уфада бер ике-өч ел яшәүгә урыска әйләнәләр. Минем бит инде беренчедән теге мәхәббәтне татар теленә тәрбияләделәр менә Дәвани һәм дә апам инде. Алар миңа бәлки чактан бирле Тукай шигырьләрен, теге Мәҗит Гафури, Кол Гали шигырьләрен ниттеләр инде, сүләделәр. Шуңарга мин теге шул мөхиттә үскәч инде теге мәхәббәт татар телендә Теленә һәм әдәбиятына һәм бөтен мәдәниятына шу, алар тудырды дип уйлыйм инде. Шуңа күрә мин, ничек әйтергә соң инде, бик татар телен бәлкидән бирле яраттым инде. Яраткач инде, үзем укыдым, татарча өйрәндем. Шулай үзем укып, шул, шул татар. Теленең теге төпләренә төштем дип әйтә алам инде. Ә мәктәптә татар телен укымадың инде син? Юк, укымадым, укымадым. Гаҗәп, гаҗәп, гаҗәп, әле шундый мәктәптә татар теле дә укымый, шундый камил итеп, матур итеп татарча шигырьләр, җырлар язу, повестьлар язу, бик гаҗәп һәм мактаулы, мактаулы эш дип әйтер идем мин аны. Ә менә иҗатка нәрсә алып керде? Кайчан шигырьләр яза башладың? Кайчан мондый чәчмә әсәрләр яза башладың? Син бит инде тарих факультетларын тәмамлаган, әйме? Ай, ай, ай. Ә менә иҗатка нәрсә этәрде сине? Кайчан яза башладың? Әйтәм бит инде, менә мәдәнияткә, тарихка, әдәбияткә миңергә теге, уйлыйм инде шул Дәү әни белән Дәү апа мәхәббәт тәрбияләде дип инде. Шуңарга мин ничектер менә шигырьләр яза башладым инде, ул теге ябай хәл дип әйтсәм дә булыр дип уйлыйм инде. Беренче мәхәббәт.
Мәктәптә укыганда. Ай, мәктәптә укыганда. Ә ул шигырьләр рус телендә идеме, татар телендә идеме? Ул шигырьләр урыс телендә иде. Башта аларны теге Два выходных дигән газетта бастырдылар ул шигырьләрне. Мин теге бәле анда теге э, ничәнче сыйныфта укысам да инде, шунда ук теге газетка алдылар ул шигырьләрне. Урыс телендә иде инде. Ә татарча кайчан яза башладың? Татарча мин э, яза башладым инде. Мине Өмет газетына алдылар инде. Башта корреспондент итеп. Шунда инде бөтен теге нечкәлекләренә төшендем инде татар теленең. Шунда яза башладым инде. Минем теге беренче шигырьләр Өмет гәҗитсендә чыктылар инде. Ә иң беренче бит әле менә сорарга онытканмын, менә шушы, син бит инде аспирантурада укыдың. Ай, ай. Нинди тема буенча диссертация яздың һәм синең ахрысы фәнни монографияң да бар. Ай, бар, бар, бар.
Мин, мин беренчедән шунысын әйтим инде, менә мин теге Башкорт дәүләт педагогия университетында Институтына кергәч инде мине ничектер үзенә теге якын китерде инде академик Рөстәм Гомер улы Күзеев инде. Аның иң теге яраткан укучысы мин булдым инде. Ул миңа бөтен теге җанын бирде, бөтен шул гыйльми эш эшләргә төшендерде инде. Шуңарга теге ул мәрхүм Рөстәм Гомәровичка мин әле дә рәхмәтлемен инде. Ул мине күп нәрсәгә өйрәтте инде. Ул бик теге зур мәгърифәтче иде дип әйтсәм, ялгышмам инде. Ул заманында БГПИның ректоры да булып эшләде ул, соңдан, соңдан менә академик булды инде. Ул ул миңа өйрәтте инде менә җирле тарихны өйрән дип өйрәтте инде. Шуңарга мин теге менә Тәтешле районы, шул Тәтешле Тарихын, Шулкан авылын тарихын төпле өйрәндем инде, беренче менә, беренче юнәлеш инде. Икенче юнәлеш ул, әйтте инде менә теге ул заманда теге региональ компонент, и менә шул региональ компонентны өйрән дип инде, теге методология һәм методиканы шуны укытканда э, эшлә дип әйтте инде. Шуңарга мин теге менә шул методология һәм методика регион э, теге Тарихны укытканда Башкортстанда һәм Русиядә шуны да тикшерендем инде, шуның буенча да теге гыйльми хезмәтләр яздым инде. Ә менә шул гыйльми хезмәтләрне мәктәпләрдә укытуда кулланалар микән? Шул методология буенча инде ул теге беренчедән теге Өмет газетасында бастырылды ул минем мәкалә и Ватандаш дигән журналда башкорт урыс журналында бастырылды инде ул ул менә минем теге э, ниләр инде мәкаләләр. И шул бер бер теге китап булып чыкты инде ул менә Шул эзләнүләр инде минем, гыйльми эзләнүләр. Ул китапларны Уфадагы бөтен РАНлар алдылар инде. Шуңарга теге, һәм бөтен Уфадагы мәктәпләргә таратылды ул китаплар. Таныш укытучылар да әйткәннәр иде, менә теге синең китабыңны алдык. Үземнең теге туган авылда да, шул, шулганда да миңергә теге укытучылар әйткәннәр иде, шул, шул методика буенча укытабыз. Безнең теге ничек әйтергә соң инде, менә регионнарда теге тарихны Укытуда аның тәэсире булды дип уйлыйм инде. Мин мәктәптә, менә 84 нче мәктәптә өч ел буе укытучы булып эшләдем инде. Анда миңәргә татар сыйныфын бирделәр инде. Мин шул татар сыйныфының җитәкче идем инде. Ине инде менә шул укыткан чакта мин теге шул гыйльми эзләнүләр алып бардым инде. Һәм дә инде, һәм бу мәктәп соңадан да теге безнең көч белән инде татар гимназиясендә әйлән, әйләнде инде. Икенче Уфада ике, икенче татар гимназиясе булды инде. И менә мин теге горурланып әйтә алам инде, теге шул методика, методология нигезен ул мәктәпкә мин салдым дип инде. Рабит, шулай да менә сине телевизор караучылар Күбрәге бик күп җырлар авторы итеп бирелә. Җырларың аша беләләр инде, әйме. Мин үзем дә бит менә син дип сөйләшәм, әйме, якташ итеп инде үземнән яшь кеше буларак, теге якын итеп син дип сөйләшәсе килә инде. Ни, теге Дәү апа дигән шигырь аша инде мин шаккаттым инде, Тәтешледән дип әйттеләр, Равит дип әйттеләр. Менә үзем елап җибәрдем инде шул шигырьне укыгач инде. Ул җырның хәзер клибы да бар икән, менә тапшыруыбыз ахырында инде телевизор караучылар шул Дәү апа җырының клибын күрерләр инде. Менә шулай да синнән сорыйсы килә, менә шул җыр сәнгатенә ничек килдең син? Ничек җыр текстлары язу башланды? Кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең? Тагын нинди популяр җырларың бар? Менә шул турыда. Менә гыл гыльми яктан минем теге укытучы Рөстәм Гомәр улы Күзиев булса, академик, ә теге иҗат яктан инде менә Леся апа сез, һәм дә инде, һәм Рамил Чурагул, Марат Кабировлар мине теге үрәттеләр инде. Җыр яза башладым инде. И миңергә яхшы аранжовщик һәм композитор Эльверт Гарафудинов эләкте инде. Аның белән дә теге дуслашып киттек. Ул егет тә бик теге матур җырлар иҗат итә инде, аранжировкаларны матур ясый инде. Беренче җыр минем болай булды инде. Марат Кәбиров шигырьләрне ул укып чыкты да инде, Әйдә, ди, мин теге Ризван абыйга синең шигырьләреңне бирәм, ди. Ризван Хәкимовка бирде дә ул теге шигырьләрне. И, Ризван абыйга теге беренче менә бер шигырь охшаган инде. Ул шигырь минеңнең теге, нәкъ менә шул теге беренче нык зур мөхәббәтем буенча язылган иде инде. Ничек әле аның сүзләре?
Син көткәндә мин килмәдем, мин килгәндә син көтмәдең, барысы да ялгыш булды. Син дип, мин дип җан атсак та, әллә нинди язмыш булды. Әйдә-әйдә, телевизор караучылар белән менә шушы җырның бер фрагментын булса да тыңлап карыйк.

Да, апа, ул теге Җиһания Хәбибҗан кызы Хәбибҗанова инде, аның теге болай тулы исеме инде. Ул э, гомер буе 45 ел буе балалар укытты инде, шулган мәктәбендә инде, башлангыч сыйныфлар укытты инде. Шуңарга бөтен теге авыл, бөтен Тәтешле аны белә дип әйтсәм, ялгышмам инде. Һәм менә мине тәрбияләп үстерде, әнине тәрбияләп үстерде инде. Шуңарга ул апа изге җан дип мин шулай дип исәплим инде. Ул теге менә кияүгә дә чыкмады, ул теге шул изге җан булып яшәде инде. Әйе, һәм менә инде синең җырың, Дәү апа җыры инде шул Җиһания апага, укытучы апага бер тере һәйкәл булып Бит инде яңгыр яймы, без инде шушы тапшыруыбыз ахырында бу җырны тулысынча яңгыратырбыз. Һәм тагын шундый сорау, менә бүгенге көндә иҗатташ дусларың кем, кемнәр белән хезмәттәшлек итәсең, тагын нинди җырлар язылды?
Җырлар былай теге күп языла инде, әйтеп үткән иде, без теге былай инде Эльверт Гарафудинов белән бик теге яхшы мөнәсәбәттә, яхшы элемтәдә эшли, Эшлибез инде. Ул теге текстны сорый инде, мин теге язып бирәм, ул көен яза, аранжировкасын ясый инде. Соңадан тагы танылган композитор Илдар Шарипов белән дә без теге бер берничә җыр иҗат иттек инде. Алар да ул җырлар да матур килеп чыкты. Бозлы йөрәк дигән җыр, Ләйсән кызыма туй дигән җырлар инде. Алар да теге радиода яңгырыйлар инде. Безнең җырлар менә Азат Фазлиәхметовның тапшыруында теге чүмеч йолдызлар да менә анда, анда да бер ай буе яңгырады инде. Менә ул теге бозлы йөрәк дигән җыр инде. Телевизор караучылар Рабит Фатхины чәчмә әсәрләр, повестьлар авторы буларак та белә бит әле. Менә соңгы чорда сез нинди повестьлар иҗат иттегез әле? Тарихчы буларак Инде менә безнең теге татар язмышын, татар тарихын, татар язмышын бик теге төпле итеп тикшергән идем инде. Ина инде менә мин теге шундый фикергә килдем инде, безнең менә теге милләтнең менә иң авыр чакларында бит инде теге менә 1360 елларда, 1380 елларда шул замана менә безне харап итте дип әйтсәм, Ялгышмам инде менә. Анда менә шул бер җегерме, җегерме биш ел эчендә утызлап ханнар алмашынган инде. Бөтенесе теге иртә гражданнар сугышы барган инде менә Алтын Урдада инде. Менә шул шул чорны менә ана теге анда Тамерлан инде Аксак Тимер дип йөртә безне Токтамыш теге Дмитрий Донской Теге Литва кенәзләре инде шуларның менә язмышларын, шуларның тарихи битләрен нитеп инде ачыклап чыктым инде. И менә шул шул анализны ясадым инде менә безнең теге татар дөньясына инде менә. Кайсы әсәрдә инде бу? Бу татар язмышы.
Бәлки генә теге әсәрләр инде менә теге җинаятьчеләр дә турында да язгалыйм инде кайсы бер чакта инде шул теге шул Теге кызыксынам инде, алар язмышлары белән дә инде. Соңадан теге тилеләр кешеләр дә турында да языгылыйм инде теге. Шул тарих, җинаять, теге шул менә ниләр инде менә теге тематика буенча. Телевизор караучылар, мөгаен, Рабит Фәтхиның инде шәхси хәле, семьясы, балалары белән дә кызыксынадыр. Шул турыда да әйтеп китегез инде. Минең күркәм ике кызым бар, бер малай, бер батыр малаем бар инде, шул өч балам бар инде. Аларны тәрбияләп үстерәм инде теге. Шуңарга теге, мин уйлыйм инде теге балалар булмаса тормышның мәгънәсе юк дип инде шуңарга теге бөтен көчемне аларга да бирергә тырышам. Тормыш иптәшем минең не инде без аның белән бергә укыдык тарих факультетында ул, ул хәзер РАНда эшли инде программист булып эшли. Тагын бер әйберне төшереп калдырганбыз. Менә телевизор караучылар арасында да бардыр. Рабит Фатхи бит әле ул көрәшче дә. Ай, ай, ай.
Греко-Рим көрәше белән теге профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләндем инде, ине инде. И Уфа чемпионы булдым инде греко-рим көрәше буенча инде. Соңыда мине теге әткәй минем бит хәрби кеше иде дип әйтә. Ул теге ул полковник булды инде. Замминистра юстиции иде инде теге. Менә безнең теге Гуинда. Ул мине гел теге шул спортка, ул мине өйрәтте инде теге көрәшкә, чаңгыга, шахмат уйнауга шул аны теге тәэсире дип уйлыйм инде мин. Ул теге үзе дә теге 50 яшь булса да кросслар йөгерә иде инде теге яхшы ата иде, шахмат уйный иде инде, үзе дә шундый теге менә эшчән офицер инде. Аның турында теге криминаль инспекторда гәҗит Бар бит инде теге бер мәкаләдә чыккан иде инде. Настоящий полковник дип инде. Шуңарга ул да теге бик теге абруйлы кеше иде инде. Менә шул теге аның тәэсире дип уйлыйм инде менә. Мөгаен телевизор караучылар инде сезнең яңа җырларны тыңлаганда менә инде Рабит Фатхины белеп, менә ул шулкадәр күпьяклы кеше бит әле, үзе спортчы да, көрәшче дә, язучы да. Һәм инде төрле предприятиеләрдә эшләдегез бит инде, төрле сәнәгый предприятиеләрдә эшләдегез, анда да урын таптыгыз. Хәзер кайда эшлисез? Әле мин теге э, э, урысча әйтмешли инде чопта эшлим инде замначальника булып эшлим инде шуңарга теге теге көрәшче булгач инде алар инде шундый эшкә дә алар әйе көрәшче булгач инде әйе бөтен җиргә барайык Рабит, син былтыр бит әле Илхам чишмәләре бәйгесендә дә катнаштың. Менә анда нинди нәтиҗәләр белән Ниттең, кайттың син? Ай, менә миңа да ул теге бик шатлан шатлангыч теге хәбәрләр килде инде. Анда 245 шагыйрь катнашты инде, бөтен теге Русиядән инде. Анда теге дүрт телдә, башкорт телендә, татар телендә, чуваш телендә, урыс телендәге шагыйрьләр нитте инде бәйгедә булды. Инде инде менә шул 245 шагыйрьләр арасында миңеркә гран-при бирделәр, бирделәр инде. Шуңарга теге не инде. Әй, бик зур бүләк, бик без дә котлыйбыз инде ул бүләгең белән. Алда да әле шундый җиңүләр күп булсын. Менә телевизор караучылар, безнең бүген кунакта популяр җырлар авторы, үзе галим, үзе тарихчы, үзе педагог, кем булды әле көрәшче тагын да инде әйме рабит фәтхи булды хәзер инде әйдәгез аңа рәхмәт сүзләрен әйтик инде безнең тапшыруга килгән өчен һәм шушы тапшыруыбызны аның бик популяр дәү апа җыры белән тәмамлыйк

Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Һәрвакыт безнең белән булыгыз. Һәр җомгада сәгать сигездә Балкыш программасын карарга онытмагыз. Без сезнең йөрәкләрегезгә рухи балкыш телибез. Балкыш, безнең күңелләребезгә ашар ризык кебек, эчәр су кебек, сулар һава кебек шифалыдыр. Сезләргә именлек,